Cari amici, buonasera. Eżis ħbieb, il-lejla tajba. Il-lejla inħossni nista' nidħol fid-djar tagħkom b'mod differenti mis-soltu.
Jekk tippermettuli, nixtieq nitkellem magħkom għal ftit tal-ħin f'dan iż-żmien iebes u ta' tbatija. Qed nistħajjilkom fil-familji tagħkom. Intom u tgħixu ħajja xejn tas-soltu biex tevitaw li tittieħdu mill-virus.
Tiġini f'moħħi il-vivaċità tat-tfal u taż-żgħażagħ li ma jistgħux joħorġu, imorru l-iskola jgħixu l-ħajja tas-soltu.
Għandi f'qalbi l-familji kollha, speċjalment dawk li għandhom xi għażiż tagħhom marid, jew li b'xorti ħażina tilfu lil xi ħadd minħabba l-coronavirus jew kaġun ta' xi ħaġa oħra. F'dawn il-jiem, spiss naħseb fil-persuni weħidhom li għalihom u bil-wisq iżjed diffiċli jaffrontaw dawn il-momenti. Fuq kollox, naħseb fl-anzjani. li huma tant għeżież għalija. Ma nistax ninsa lil min hu marid bil-coronavirus, il-persuni li qegħdin rikoverati fl-isptarijiet. Inġib quddiem għajnejja l-ġenerożità ta' min qed iseffaq wiċċu biex jikkura lil min hu milqut minn din il-pandemija jew biex jiggarantixxi s-servizzi essenzjali għas-soċjetà. kemm eroj, ta' kuljum, ta' kull siegħa. Niftakar ukoll f'dawk li huma magħfusin ekonomikament, jew huma mħassba għax-xogħol u għall-futur tagħhom. Il-ħsieb tiegħi jmur ukoll għall-ħabsin, li mat-tbatija tagħhom issa żdied il-biża' minħabba l-epidemija. għalihom u għall-għeżież tagħhom. Naħseb f'dawk bla saqaf fuq rashom, li m'għandhomx dar li tipproteġihom. Dan huwa żmien iebes għal kulħadd. Għal ħafna iebes immens. Il-Papa dan jafu u b'dawn il-kelmiet Irid juri lil kulħadd kemm iħossu qribu u l-għożża tiegħu għalih. Ejjew infittxu kemm nistgħu nużaw bl-aħjar mod dan iż-żmien. Inkunu ġenerużi. Ngħinu lil min hu fil-bżonn fil-postijiet qrib tagħna. Infittxu, forsi bit-telefon jew bil-mezzi soċjali, lill-persuni li jinsabu l-aktar waħedhom. Nitolbu lill-Mulej għal dawk li huma mġarrbin fl-Italja u fid-dinja. Imqar jekk ninsabu maqtugħin minn xulxin, il-ħsieb u l-ispirtu jistgħu jimirħu 'l bogħod bil-kreattività tal-imħabba. Dan hu li neħtieġu llum, il-kreattività tal-imħabba.
Qed niċċelebraw b'mod xejn normali l-Ġimgħa Mqaddsa, li turi u tiġbor fiha l-messaġġ tal-Vanġelu, dak tal-imħabba bla tarf ta' Alla. U fil-ħemda tal-bliet tagħna jidwi l-Vanġelu tal-Għid. Jgħid l-Appostlu, Qum hi tal kulħadd, biex dawk li jgħixu ma jgħixux għalihom infushom, imma għal dak li miet u rxoxta għalihom. Fi Kristu Rxoxt, il-ħajja rebħet fuq il-mewt. Din il-fidi tal-Għid iżżomm ħajja t-tama tagħna. U jien nixtieq naqsamha magħkom illejla. Hija t-tama fi żmien aħjar, li fih aħna għad inkunu aħjar, sa fl-aħħar meħlusa mid-deni u minn din il-pandemija. Hija tama U t-tama ma tqarraqx bina. Mhijiex illużjoni, hija tama. Flimkien, fl-imħabba u fis-sabar, nistgħu f'dawn il-jiem inħejju għal żmien aħjar. Nirringrazzjakom li ħallejtuni nidħol fid-djar tagħkom. Agħmlu ġest ta' ħlewwa u tjieba ma' min qed ibati, mat-tfal, mal-anzjani. Għidulhom li l-Papa hu qrib tagħhom u qed jitlob biex il-Mulej ma jdumx ma jeħlisna lkoll mid-deni. U intom itolbu miegħi. L-ikla t-tajba. Niltaqgħu ma ndumux.
Mona Cena,